met n'on ket bet desavet e brezhoneg alato met hervezoc'h perak n'o devoa ket bet treuzkaset eo hor brezhoneg o zud
drol eo peogwir va memezer breur a zo dek vloaz koshoc'h egedon hag a zo bet hag a zo bet savet e brezhoneg penn-da-benn euh pas penn-da-benn marteze met ben an dud kozh ar re gozh a oa a oa en ti a a veve en ti ivez Ai ai tu ar re gozh a ouie a a gozh e brezhoneg Ma.
hepken koulz lavaret
ha setu ha ni ni euh va c'hoar yaouankañ ha me a zo bet euh, komzet ouzhomp e bre- e galleg atav Mhm. enfin gant gant an dud pezh a zo tout an dud tro-dro a gomze brezhoneg. Met n'eo ket ar memes skal, ne oa ket ar memes galleg a-vremañ ket, gant wir wir bouez-mouezh euh... Galleg, galleg... un tammig...
Ba gallod al... Va, va zad a ouie galleg mat. komz a reas zoken, memes pa gomze eh veze n'eus ket oa galleg ar skol quoi. Galleg ar skol.
Ha
Me an dud tro-dro, reini e-touesk an dud a gomze seurt galleg saout, galleg fall. Galleg sec'hout. Non mais graet. Non mais bremañ bremañ 'vez ket klevet an dra-se ken. Ah ya. E oa spontus.
Spontus.
Oh. Ba dezho, ba evel ar c'hontrol eo bremañ quoi. Non mais gwir eo, bremañ 'vez klevet gerioù brezhoneg war ar framm gallek. galleg un tammig... Hag a-raok war...
Enfin, d'ar c'houlz-se, pa oan-me yaouank, war ar c'hontrol. An dud a gomze galleg, me lakae ar gerioù gallek e plas gerioù brezhoneg, quoi. Me framm... Enfin, o yezh oa brezhoneg, memes tra, quoi.

An doare da wellaat ar vuhez oa ober studioù hag ar studioù a veze a veze a vije dre ar galleg. Ar santimant evit ar brezhoneg zo chomet un tammig bre- ar brezhoneg zo yezh ar saout.

Hag ar mammoù dreist-holl o doa o doa lakaet an dra-se en o spered, kichen mont gant ar dre garantez evit o bugale quoi. Voilà. C'hoant c'hoant o doa e vefe o defe ar vuhez aesoc'h, gwelloc'h eget o o buhez dezho Met tadoù, an tadoù o... An tadoù a gomze muioc'h brezhoneg. Muioc'h brezhoneg. Ya, peger ken etrezo forzh penaos.

o vezañ bet klevet brezhoneg tammig pep lec'h kwa dre ar gevredigezh. In oberenn ve in oberenn? Non, ger brezhoneg ebet. Ar beleg ha...
Nemet evit an interamañchoù e veze kanet kantikoù brezhonek. Met ar beleg a oar komz brezhoneg. Oar bras anezho ya. Bras anezho. Ober ya, meur a hini anezho oa desket bras war ar brezhoneg.
Evel François Faroun. ya, ya, ya.

Graet ar stad ar brezhoneg a traoù-se koñkourioù a bep seurt, bagadoù, pechoù-c'hoari zoken a se. Me me me oar re vihan evit ah ya evit bezañ anave- evit bezañ met me enfin marteze e oa graet a-raok ma oan ma oan bet ganet zoken. Me 'meus ket chouz peseurt bloavezhioù. Klevet 'meus anv met non. met en iliz nann mod-all. Nann, n'eus nemet da-geñver an enterramañchoù 'veze kantikoù e brezhoneg. met tout ar ar ar penaos ar person gant e o o prezeg er gador eh non 'oa ket da vrezhoneg. Ha penaos eo bet deuet soñj deoc'h

Bon bah en em zemerdier mat a-walc'h ar re en er skol. Setu oa bet euh oan bet kavet mat a-walc'h da vont d'ar skolaj e Kastell, d'ar c'hreiz-kêr quoi. Mm. Tout an dud a rae ar skolaj da veze ket graet na na skolaj, kolej, vraiment na lise quoi. Tout an dud. Setu er skolaj aze 'veze, a veze tud eus an tavig pep lec'h en bugale borigen ar vro dre vras hag aze evel-just ne oa ket anv da gaozeal brezhoneg. ober a reemp tout ar pezh a c'hellemp zoken evit kuzhat e ouiemp brezhoneg peger kuitez da vezañ lakaet da blouked. Non met re wir, spontus 'oa. Non met penaos penaos e vez lakaet e penn ar vugale 'oant 'oant ijelloc'h eget ar re all o o c'houzout brezhoneg. Hag ya, ya, ya, ya, ya, gwir. Met penaos euh, plijout a rea din memestra euh, selaou n'eus ket ar bagadoù traoù-se pa veze bet bloaz e teue, e teue euh, ben me 'moa mignoned a oa er bagad e Kastell, bet bloaz e teue bagad Sant-Mark deus ar Vrest, da c'hoari hag e oa, Gwir eo peogwir oa brav kwa fin oa ha penaos on deuet en-dro d'ar brezhoneg atav e ven darvoud eh penaos eh va ren Damas eh hag aze oa da geñver penaos bezañ Kastell oa hevelep gant ur gêriadenn eus Bro-Gembre. Ya, just ouais, Banlieue Penarth, oh enfin n'eo ket o vezañ da enfin esoñj ar re oa o kas an traoù oa penaos lakaat ober seurt keveliaj etre er gêr deus Bro-C'hall hag er gêriadenn deus Breizh-Veur quoi. Oa ket Breizh-Kembre quoi. veze ket anv na deus Breizh na deus Kembre. Spontus oa da c'houlz-se. Hag euh, bez' e oa eskemm bugale. E oa soñj Etre- e eizh, eizh- e bloavezh eizh ha tri-ugent Eizh ha tri-ugent. euh, goude fin ar skol, ba, penn-kentañ miz Gouhere moarvat oa neuze. Ha da c'houlz-se ne oa ket da verriñ c'hoazh e Rosko, ret e oa an tostañ evit mont da, da Vreizh-Veur oa mont da Cherbourg.

Ni azezet war ar war mein bras e staoneg. Aze zo voilà. Hag setu bon paseet paseet er sizunvezh ket dek dervezh eno. Ha sañset Kembreiz oa da zont en-dro ganeomp. Ha Kembreiz. Goude-se e oa Saozon. Da Gastell-Paol ya.
Pezh a zo o zud felle ket dezho lesker anezho dont d'ar Frañs, quoi, peger eizh ha tri-ugent oa, setu Krediñ a reent e vefe lazhet o bugale peger ar revolutsion pep lec'h. No, mais mantrus eo pevar e oa, e oa bannlev, bannlev chik euh, Cardiff eh, voilà, ben, gist, gist ma oa lazhadeg ha komunisted pep lec'h quoi. Hein, kountilli etre o dent et euh, ha lazhet bugale. Hag, bon, da zo, da zo traoù, traoù euh, e-kichen war evit an eur zi o tistreiñ e-bourzh ar vag. Bez' e oa ur re yaouank studierien deus ar re-se e oa Kembreiz da vat neuze. Ha d'o meno ne ouient ket galleg met komz a reent brezhoneg en un doare mat-kenañ. Kembreiz. Kembreiz.
Ha kembraeg ivez. Ha setu ko- kaozeal a rea a rea eu hindi a ouie kembraeg evel-just. Ha hag ouzomp e komzen brezoneg. Hag aze em eus bet, m'oa bet er c'horfad maez peger kompren a ren tout ar pezh a lavaren. Mhm. Me, euh, evit distripañ oan an tammig euh, bla bla bla bla chome bout quoi.

Kalz anezho a ouie evel-just, ya, ha ba ya. Ba ar veleien dreist-holl, peger nann met hini a veze desket euh ya ya deskadurezh o doa war ar brezhoneg, evit evit gellout prezegenniñ, evit evit evit gellout mont e-touesk an dud da c'houde. Hag en em gavet er gêr 'moa lakaet va fri e-barzh al levrioù-se. Hag a-benn ar fin 'm eus ket bet, 'moa ket bet poan o teskiñ enfin o addeskiñ peogwir e ouien dija kwa. Ha goude, goude neuze 'oa pa oan en eilvet klas, bloavezh war-lerc'h pe... pe a daou vloaz war-lerc'h, n'eus ket soñj, oa bet aozet kentelioù brezhoneg evit an dud, evit an dud e Kastell-Paol. Kat ket piv? Er gevredigezh oa bet savet evit reiñ kentelioù brezhoneg. Ouais.
Peseurt soñj, peseurt anv? Anv ar gevredigezh?
Brezhonegerien leon gav din pezh a zo deuet war-lerc'h penaos bremañ bremañ zo atav deus ar gevredigezh memes memes hini enfin me vez just cheñchet an dud eo penaos e kaset bremañ eo brezhoneg war-raok brezhoneg war-raok me gav din d'ar c'houlz-se e oa brezhonegerien vro-leon ya gant mignoned din quoi penaos Pezh eo chapalin eo e-barzh hein Jakez Jacques Chapalin non non non na vez ket ouais ouais tud hag setu ba me meuzeuliet da kentelioù pad ar bloaz hag a-blavezh war-lerc'h eo me a roe ar c'hentelioù ah d'ar re d'ar re oa o teskiñ quoi d'ar re oa o kregiñ

Setu e oa bet euh oa bet n'ouzon ket met tri vloaz pe naontek e brezhoneg ar bac hag e oa fier sot. Ha goude neuze ya ben me 'moa lakaet va anv d'ober, enfin me 'oa ya lakaet va anv e skol-veur e Roazhon.